Guarani ñe'ẽ ha iñe'ẽ porãha ipyre porundy mborresyry pegua. Maitei mba'éichapa temimbo'ekuéra, oĩ penendive mbo'ehára Mariano Lezcano García. Penemandu'áke, ñañemoarandukuaa. ñaimeha guive. Ko árape ñamba'apóta jehaipy apopyrã rehegua. Jehaipy apopyrã, péva he'ise hína mba'éichapa jajapo, mba'éichapa jaipuru ha mba'éichapa avei ikatu ñande rekombo'e hína péva Ikatu hag̃uáicha jajapo opa mba'e. Ko árape ñamba'apóta tembi'u apopyrã rehe. Péva hína ohechaukáta ñandéve mba'eichaitépa ikatu tembi'u jajapo, mba'e mba'épa ñaikotevẽ, mba'éichapa jajapo va'erã ha mba'épa hína ñaikotevẽta avei ikatu hag̃uáicha osẽ porã pe tembi'u ñande jajaposéva. Jahechamíta mba'eichagua tembi'úpa jajapóta ko árape ani Ndajajesarekói umi mba'e ojejeruréva ha ndajajesarekói avei umi oikotevẽva hína rehe, ikatu hag̃uáicha osẽ porã ñandéve pe tembi'u ko árape jajapotáva rehegua. Jahechamíta mba'épa pe ko árape ojehupytyséva. Ñepyrũrã, omombarete ikuaapy tembi'u apopyrã rehegua rehe. Mokõiha, oikũmby jehaipy tembi'u apopyrã rehegua. Ko'ág̃a, jahecha hína peteĩ tapicha oñembo'ýva hína ha'etéva echa hína ñandéve oúva hína ñane retãme. Moõgui papéva oiméne ou. Ja'ékuri Rolfi oha'arõma hague hína iprímo oútava tetã Argentínagui. Ha péva hína ñande ñañeha'ã va'erã ñamoirũ chupe ikatu hag̃uáicha og̃uahẽ porã tapicha ha avei ñaipytyvõ Rolfipe hína mba'épa ikatu ha'e ome'ẽ chupe ikatu hag̃uáicha ovy'a og̃uahẽvo ha oguerovy'a pe opytáta haguére avei hendivekuéra. Péva ha'e mante ikatúta oikuaa hag̃ua upe rire moõpa oikatu ogueraha chupe ovy'ave hag̃ua ha mba'eichagua tembi'úpa avei ikatu ojapo Ho'uka hag̃ua iprímope. Tembi'úva popyrã apytépe ñande jaguerekóta hína ko árape sópa paraguaya, péva pe tembi'u jevéva pévagui ndajajuhuivoíma amove. Jajapo porãramo ha ojejapo porãramo heterei. Mba'e mba'épa ñaikotevẽ ikatu hag̃uáicha sópa paraguaya héva jajapo, oñepyrũma Ojepy'ambongeta Rolfi mba'épa ikatu ajapo ha mba'eichaitépa ikatu ajapo avei kóva. Upéicha he'i hína ha'e, ha he'i, Aguerekóngo hína sópa apopyrã, pévare ha ajesarekomíta. Natekotevẽi tuicha ajapo ha katu che hag̃uáicha ikatu avei ajapo. Mba'épa aikotevẽ? Ko'ápe omombe'u chupe, Un kílo avatiku'i, poteĩ ryguasu rupi'a, Ñandyry térã ñandy. Peteĩva ikatu jaipuru. Ñandyry hína aséite. Ha ñandy katu pe ikatúva hína ha'e kure ñandy térã vaka ñandy. Vaka ñandy yma ojepuru va'ekue. Upe rire ohasa ojepuru hag̃ua kure ñandy. Pe rire ja ojepuru aséitentema péva hína pe ñandyry. Mba'e rehe? Pya'eve ikatúta rupi jajuhu ha ndaha'éiva avei pe hepyetereíva. Kure ñandy umíva jajuhu sapy'ánte, ndaha'éi ku jajeporeka hese ha jajuhúmava. Arapokõindy marangatúpe añoite umíva ha umi mba'e hetave osẽ hína. Ikatu ñamoĩ upe kamby térã kamby repy'a. Péva ja ikatúma hína jaipuru ñamoĩ hag̃ua ñamohe'õ hag̃ua pype. Ñamoĩva upe juky, juky ku'i ikatúta ramo ha juky pe tuichaicháva jarekóramo katu ñambory'imínte ýpe Ha ja ikatúma upe rire jaipuru. Se voi, natekoterei tuichaiterei, péva hína jaipurúta rupi un kílo ava tiku'ínte, natekoterei tuicháva. Peteĩ hi'ánte ñaikotevẽ. Reikotevẽ remoĩ hag̃ua, rejapo hag̃ua ko sópa paraguaya, reikotevẽ peteĩ mba'yru ña'ẽ'i térã ikatu tuicháva avei. Péva nde rehéntema oĩ ikatu hag̃uáicha rejapo porãve. Henda porãve hag̃uáicha, michĩetereíramo mba'yru ikatu ho'aho'apa ñandehegui ary paka ári térã mesa ári, ha upéva naiporãi ñande resa renondépe. Reñepyrũta rembojehe'a tupi'akuéra térã ryguasu rupi'akuéra, pytãnguéra raẽve, ñandy, juky'imi, kesu ha kamby avei. Pépe repoíta ma'ava tiku'i ha rembojehe'a porã ojuehe hyku porã meve. Sevói katu rembo'íta ha rembochyryry kangymi ymi reheve, ha epoi avei mba'yrúpe ha rembojehe'a ojuehe. Pe ryguasu rupi'a morotĩngue opyta va'ekue, reipyvúta ovu peve, péva ikatu hína reipyvu kypápe, Térã reguerekóramo pe mba'e ikatúva ñanepytyvõ jaiporu ha jajapo pya'eve hag̃ua, pe ryguasu rupi ha morotĩngue ñambovu pya'eve hag̃ua ikatu jaipuru batidora. Ha nde reguerekóiramo ikatúnte avei reipuru kypa, péapo je'e tenedor, péape avei ikatu rembovu ha ikatu hag̃uáicha rejapo porãve pe sopa paraguaya. Reity nde soparãme Ha embojehe'a mbeguekatumi, ani hag̃ua pe morotĩngue hyjúi opa ndehegui. Péva oikóramo ikatu oguapypaite pe soparãme, ha ha'etéta upe rire osẽ pe nde remoĩ jeunguáicha pype pe reguasu rupi'a morotĩngue rembovu va'ekue. Mbeguekatumínte embojehe'a ndaha'éi va'erã py'atarovápe, py'aguapýpe rejapo va'erã ikatu hag̃uáicha osẽ porã. Péva ikatu remoinge tatakuápe ha tatakua rembyakú hag̃ua katu ejesareko porã va'erã. Reheka va'erã, oĩ, reguerekóramo tatakua, rejapóta tatakuápe. Ha ndarerekóiramo tatakua, ikatúta rejapo órnope avei. Péva rembyaku porã va'erã, rembyaku porã va'erã nde retakua ha rembyaku porã va'erã avei pe órno. Mba'e rehe? Ikatu hag̃uáicha osẽ porã. Ha ndahetái aravoi emoinge va'erã pype ikatu hag̃uáicha. Ojeporã ñandéve, Tatakua rehe rejatapýtaramo, ejesarekova'erã pe hokẽ rehe. Mba'e rehe upéva? Ojekuaa voi michĩmi ha ku ohóvo ijuru morotĩ michĩmíma. Ha upépe ikatúma reguenohẽ tatapỹi ha remoinge pype sópa paraguáya repreparava'ekue. Péva nderejapóiramo ikatu, iguýpe ndahakúi ha yvate nde ojy. Ikatu hag̃uáicha mokõivéva hendápe ojy porã tatakua peremoingéramo ejesareko porã va'erã. Órno peremoingéramo ikatu, rembyaku porã ha ejesareko va'erã avei. Ndaha'éi remoingéntepa emoĩ pe órno ha ndaha'éi emoĩndema ha reheja upépe. Ejesareko va'erã hendypápa hína iguýpe. Ha avei yvate ikatu oje iguy ha ndojy yvate, ha péva ndaikatu mo'ãi rembojere ndoikóiramo. Upéicharamo ejesareko porã va'erã hese ikatu hag̃uáicha ojy porã ha osẽ porã ñandéve. Upéicha jahecha, Sopa Paraguaya ha'ehína pe kuatia apopyrã, héra oñeikotevẽva ha mba'eichaitépa ojejapova'erã. Upéicharamo jahechahína mba'eichaitépa sópa paraguaya jajapova'erã, jajesareko porãva'erã umi oñeikotevẽvare ha avei pe omombe'úva ñandéve mba'eichaitépa jajapova'erã. Upéicharamo tembi'u aporã rehegua jaikuaa hag̃uahína mba'emba'épa ñande ñamoĩta pe sópa paraguaya jajapotavahínape jajesarekomiva'erã ko'ãva rehe. Avatiku'i, Jaguereko hína ko'ápe avatiku'i ikatúva jaipuru ñande soparã. Natekotevẽi heta. Oikotevẽmívape ñande jajapótava hína rehe nde, upévare nde jaipuruva'erã. Natekotevẽi hetaiterei. Ryguasu rupi'a, Péva avei jaipurúta hína ikatu hag̃uáicha. Che ñande sopa paraguaya. Péva jaipurúta chugui pytãngue, ñepyrũrã ha upe rire jaipurúta pe morotĩngue. Ñandyry térã ñandy. Péva jaguereko ja'e haguéicha ñandyry hína acéite ha ñandy. Ñandy jaguereko hína mokõi jey, vaka ñandýva ha avei kure ñandýva. Vaka ñandy sa'ive jejuhu. ha kure ñandy katu jajuhúramo jepe hepymire ñandy ñandyrýgui aceitegui. Upévare hína ojepuruve aceitentema voi ikatu hag̃uáicha ojejapo pe sopa paraguaya. Jaguereko kamby ha avei kambyrypy'a. Pe kamby. Jaiporu ikatu hag̃uáicha ñamohe'õ oikotevẽramo pe ñande soparã he'õmie. Avei jaguereko juky, péva ñamohe'ẽ hag̃ua hína ñande sópa. Ikatu jaipuru michĩmínte ñamohe'ẽkangy hag̃ua tuichami umi ho'usévape he'ẽ mbochy térã he'ẽ mbarete. Oĩ ho'uséva he'ẽ mbarete ha oĩ katu ho'uséva he'ẽ kangymínte. Hi'ã, upéva ja jahama ñande pehẽnguekuéra rehe, ikatúpa hína ho'u, ho'u he'ẽ mbarete térãpa nahániri, ñamohe'ẽ ñaikotevẽháichamínte pe ñande sópa. Jaguerekua avei sevói, ha péva katu jaipoúta pe sevói hi'áva. Jaguereko hína sevói hi'áva, natekote'ãi tuichaite reíva. Jaiporavo va'erã umi michĩ mbarete porãva ikatu hag̃uáicha jaiporu ha Ndahetaitereígui ha namisietereígui avei. Mba'éichapa ikatu rejejapo? Reguerokopa rire ko'ãva, ko'ã ñaikotevẽva. Ñamoĩta peteĩ mba'yrúpe, peteĩ ña'e'ípe. Ikatu avei jaipuru ko'aichagua tuichami'ẽva ko ñande avatiryrúgui ha ikatu hag̃uáicha jajapo. Ñepyrũrã, rembojehe'áta ryguasu rupi'a, pytãngueraẽve, ñandy, juky'imi, kesu ha kamby reheve. Avei, pépe repoítama avatiku'i ha rembojehe'a porã ojuehe hyku porã meve. Aníke hyku rasátei. Hyku rasáramo nosẽ porãi. Osẽta ñandéve ñande sópa paraguáya hatã ha katu he'õ kangy mbarete porãnte va'erã. Che voi rembo'íta ha rembosyryrykangymí umi reheve, ha repo'i avei mba'yrúpe ha rembojehe'a ojuehe. Pévape péva voi ombohe'õmiẽtama ñandéve hína ñande soparã. Mba'éichapa ojejapo? Pe ryguasu rupi'a morotĩngue opyta va'ekue, reipyvúta ovu peve, péva ikatu hína reipuru kypa, tenedor, térã rereko ramo batidora. Batidórape ko hína ipya'eve. ha osẽ porãve ha ovu porãve avei. Ndajaguerekóiramo jaipuru kypa. Ovu peve péva reipygu va'erã, ha péva reity soparã ári. Ha rembojehe'a mbeguekatumi. Mbeguekatumínte ani oguapypa pe morotĩngue ou va'ekue. Péva ovu sapy'a. Oguapysavy'áramo osẽta ñande sópa paraguaya hatã. Ndahu'ũmo'ãi, ndajavirumo'ãi, ikatu hag̃uáicha péva osẽ porã ñandéve mbeguekatumi jaipuru va'erã, ikatu hag̃uáicha osẽ porã ñandéve jaje avei. Ipahaitépe remoĩ peteĩ mba'yrúpe, ha pe mba'yru rehe rembojeimbo'emoinambaite va'erã pe ñandyry térã ñandy. Ikatu hag̃uáicha osẽ porã ha ndojái pe ñande sópa paraguaya osẽnguévo. Ha'e péva remengeta tatakuápe térã remengeta órnope. Ha'e ejesareko hese pytã vove hova ári ojýma. Ha reha'ã hag̃ua ojy porãma pahína eguenohẽ pe órnogui ha reikutu peteĩ kysépe eha'ã hag̃ua ojýma pahína.

Ko'ápe ñambojehe'ápa rire ñande soparã ojuehe ja opytáma péicha. Ña'ẽ'i ha'e akue peẽme, ko'a ha'e hína peteĩ michĩmíva natekotevẽi tuicha osẽ hag̃ua he ha iporã. Ko'ápe jaguerekóma oĩ mba'pyre. Osẽmbámarã ñande sópa paraguaya, ñakuã'asy, je, ñande resápe oĩ jahecháma ha ja'uséma, péva peguerahava'erã katuete peñesarekova'erã. Tembi'u jéva ñande resa rupi ae ja'u ha upéi katu ñamainge ñande jurúpe. Jajesarekova'erã jaikuaa hag̃ua ojy porãpa hína ñande sópa paraguaya jaikutúva'erã mokõi hendápe. Mba'érehe péva? Peteĩ hendápe nosẽvéimaramo hese, kóva ko mása ykukue, ikatúma ja'e ojiporãha. Ha osẽramo hese jaikutu va'erã ambue hendápe, ikatu rupi kesu kesu ñamoĩ va'ekue heta pype, ikatu osẽ upéva avei pype. Ko'ág̃a nosẽvéima ramo, upéva he'ise hína Ojeporãitereiha ñande sópa paraguaya ha ikatúma umi ñane pehẽnguekuérape ñame'ẽ ho'u ha ovy'a hikuái ikatu hag̃uáicha he'i ñandéve hetépa ñande sópa paraguaya ko ára pegua. Ñanemandu'a hag̃ua mba'e ára javépa ja'u sópa paraguaya. Ikatu opa ára, avei oñemoaranduhápe, oñemendahápe, arambotýpe, arapokõindy marangatu, pevaína Semana Santa, Ha avei ary pyahúpe año nuévope, térã mitã Tupã ára heñói jave avei ikatu ja'úna ha tekotevẽiete voi hína ñaha'arõ ára, ára mboty, térã oñemenda ja'u hag̃ua sópa paraguaya. Oimeha aravo, oimeha ára ha oimehapeténte avei ikatu ja'u. Tekotevẽ vare'ami michĩmi rehende ikatu hag̃uáicha ja'u. Iporã jajapo amba'e ikatu hag̃uáicha jagueromandu'a. Ha mba'e ñane arandupy ani opyta tesaráipe térã opyta tapykue ñandehegui. Jahecha jey, jaiporavo mba'épa ñaikotevẽ soparã, jajesareko porã va'erã pévare, ñaikotevẽpa avatiku'i, manduvi, kurapepẽ, térã ryguasu rupi'a. Mávapa ñaikotevẽ hína ko'ápe jahechami? Ñaikotevẽ avati ku'i rehe ha avei ñaikotevẽ ryguasu rupi A rehe. Jaiporavo mba'épa ñaikotevẽ avei soparã. Jaguereko ñandy, avati, kamby. Ñaikotevẽ juky. Ñaikotevẽ kesu. Mavaitevapa hína ñaikotevẽ tapépe jajapo hag̃ua sópa. Ñaikotevẽ ñandy, ñandyry. Ñaikotevẽ kamby, ñaikotevẽ juky ha avei kesu. Ñambohovaimína ko'ã porandukuéra. Mba'érepa jajesarekova'erã ojýmapa pe vaina de sópa paraguaya? Pyta porãmaro ha ani okái. Mba'e tembi'úpa avei ikatu jajapo avati ku'ígui? Jahechami, rora, chipa, mbaipy, vorivori ha ambue mba'e. Mba'éichapa jajapova'erã cebolla Ñamoĩ hag̃ua sópa paraguáyape, iporãpe ári jajesareko ha jaikuaami avei. Jahechami mbohovái, sevói rembo'íta ha rembochyryry kangymi ymi reheve. Ha repoi avei mba'yru'ípe térã mba'yrúpe ha rembojehe'a ojuehe. Ñamoĩ hẽ térã nahániri. Avatiku'ígui ojejapo sópa paraguaya añónte, pevamíntepa ikatu jajapo chugui? Mba'épa peẽ peje? Nahániri, avatiku'ígui ningo heta mba'e ikatu jajapo hína, penemandu'áke ikatuha jajapo chugui, borivori, so'oapu'a, chipa, heta mba'e. Ojejapo hag̃ua borivori oñeikotevẽ avatiku'íre. jahechami añetépa. Upeichaite hẽ oñeikotevẽ avatiku'i rehe jajapo hag̃ua boribori. Sopa paraguáyape oñemoĩ kesu ha sevói añónte. Nahániri, sopa paraguáyape oñemoĩ mba'e hetave mba'e hína ndaha'éi kesu ha sevói añónte. Oikotevẽ añete umi mba'e rehe ha katu ndaha'éi umíva añónte. Ñamohu'ã. Jahesa jeývo jehaipy apopyrã. Jaikuaava'erã ha jajesarekova'erã oguerekoha katuetei héra, pe oñeikotevẽva ha pe ñanerekombo'éva hína mba'eichaitépa jajapova'erã. Péva hína katuetei oguereko jehaipy aporã héra, oñeikotevẽva.